Hi guys, ka channel ah ka lo lawm leh vek ka che u, vawiin chu supermarket ah ka lang u aw, hriatnu Mizoram lama haw tur a awm a, thawmhnaw tlem leh eitur eng eng emaw te, en ve ka duh deuh va mi lo zui rawh a. Ka luggage nen tih hianin ka inkap chhuak a, hei ka thawmhnaw thawn tur nen a rih teuh khawp mai a, tihianin train velah ka in hnuk kual a ni keimahin hei a lo thleng chiah a, ka lut a hei thutna ka chang ve hlauh mai a vawiin chu tihianin ka kal vang vang a minute sawm vel ka chuang dawn a ni. Ka kalna tur hi ka thleng chiah a, mi an tam reuh khawp hi i vawiin Chawlni ni vangin. Chawlni hi chuan lian khaw tun nan te hian an hmang ve a, chaw ei chhuah nan te. Ka thiannu lo la thleng lo va, hei ti hianin ka inhawi kual vel a ni. Hei ka kalna hian directory a lo awm hlauh mai a, helai hi Vivocity mall a ni a, tihian ka kalna tur kan type vel a. Tihian kalkawng min rawn hmuh zung zung a fair price extra ah supermarket hi ka kalna tur a ni a tah hian i awm a india te an ka kalna tur a rawn kawh hmu a kal buai a zun vak vak ngai lo hian in tihian awlsam te hian kan kal luhna dawr hming te restaurant te a chhung a awm zawng zawng kha ti hian in awlsam tak hian in a rawn lang a a changkang khawp mai. he super market hi a zau khawp mai a vivocity a awm a ni a ah branch hrang hrang hmun hrang hrang ah hian an nei a ti hian in helai kan kal na hmun te hi chu a lo lian khawp mai a ka kal na tawh ah chuan a lo la lian ber in ka hria chhawng hnih lai a awm a hei a chung leh hnuai ah hian kan awm na hi a hnuai zawk a ni a. hianin ahh hnuai lampang ah hian sa chi hrang hrang sea food thlengin ti khan a awm kim a bakery tih ang reng te hei a lo awm a hei sausage te pawh a lo awm a nih hi sausage hi ka haw chuan ka hawn chhin a ka chhung te atui an ti ve thei khawp mai a amaherawhchu tunchumah chuan ka thiannu hian a hawn thei dawn lo a sa lampang. Chuanin hei he lampangah tih hianin arsa rose te vawknak tih vel te pawh ang tui hmel hlawm khawp mai. Hei hi a dar rose niin ka hria a, tui hmel sin. A piah mi hi a pum rose ang chi maw vawk sa. tiang te pawh kha nia tuna kan hmuh lai ho hi hei a salmon tih ho te nia ei mai theih tur an siam ang chi maw sushi tih ho ang te kha nia hei tui hmel hlawm khawp mai a salmon hei chi hrang hrang ti hianin an lo tlar that mai a. Salman erawh hi chutianga hela ei tak hi chu kan ei tam lo vang hianin ka ngaina em em lo a tuna kan hmuh ang ho hi sushi ania heng ho hi ka ngaina zawk a keimah chuanin Salman a sangha hel hlang ngawr ngawr ang kha chu enge hei sahel ei ang deuha ka inruat avang hianin a taste hi hei keimah chuan ka ngaina lo ani chu mahse helampangah hi chuanin an duh khawp mai te te changan ei chhan vang te pawh hi nianga tuna kan hmuh lai hi an chinese tofu a an fried ho niin ka hria a heng ho te pawh khu dumplings ang te mawi mawi maw ang chi te khan an fry a chuanin helai pang ve ho hi japanese tho a nia heng ho pawh hi ah sangha fry tih te ah prawn fry tih te maw hei teriyaki set tih te a lo awm a japanese chaw lampang a ni. chuanin hei hi salmon ah a chhum tur chawhmeh a siam tur ang lampang a ni a tuna kan hmuh hi caviar a nia he lamah hian hei squid te a lo awm leh a chak ai te kaikuang te umm a lo awm teuh mai hei. Hei tui kep a lo awm a chuan hei hi abalone a nia mizo tang hian ka hriat chiah lo a hei sangha chi hrang hrang a lo awm a he lampang sangha hi a tui a fresh thei khawp mai a mizoram ah hi chuan sangha hi ka ngai na viau lo a mahse hetah chuan ka ei nasa khawp mai hei ah a tlangpuiin gram za ah dollar -- Thum dollar li tih ang te a lo nia. Sangha zirin hei dollar khat leh cent sawmngai pakua tih te pawh a lo awm a. Dollar kawman lai te pawh a lo awm a nih hi. Ahh Singapore dollar khat hi Indian pawisa hianin sawmruk pathum atanga a ruk hnih tih vel te hi a ni tlangpui a. Chuanin he lampang hi ahh tofu Chinese chaw a nia hei chi hrang hrang siam peih mai tur ang a an tih chi a nia. chuan oyster a lo awm leh a hei a fresh khawp mai kan kal zel a kan hma lam pangah hian lobster a lo awm a hei mah te in lo awm tlawng mai ni hi tak chak ai lian chi an han lian tha khawp a khawn bawp te khun lian khawp mai tabawngsa a lo awm leh a. Hei stake an tia heng ho hi ah to pawh a to reuh khawp mai hei dollar sawm panga man tih te alo ni dollar sawm hnih tle thlengin a sa zir in alo ni a chuanin hei kan kal zel a hei lampang ah hianin thei chi hrang hrang alo awm a pear te apple tih ho te alo ni hi an pear te hi thlum thei nia aww kawl thei alo awm a. Kawl thei te pawh hi lian tha khawp mai apple a lo awm leh a hei a eng hi apple tho a lo nia eng nge mawni chu ka tia in thei nge aw ka tia mahse in ka chhiar chiang chu fuji apple tho a lo in ti a chuan in apple pawh hei chi hrang hrang an ngah khawp mai lam pangah hei thei cut sa maw kiwi te dragon fruit te a lo awm teuh va hei ti hian. Theihai te pawh ka chah a inti khan in alo awm a hei aaa dawn fawh tih ang reng te pawh alo awm a nih hi hei kan hmuh lai hi grape a nia a lian tha reuh khawp mai a to pawh a to cheng kuah a leh tih man lai a nih hi. Chuan strawberries te an lo awm leh a, a la hel deuh te ang. A hring hi hei avocado a nia, mak reuh tawp te reuh te mai a hei. A chungah kan lawn a hei ti hianin awlsam khawp mai a, chawhmeh eng eng emaw te lo lak tawh phei chuanin tian step a kal ṭuih ṭuih ngai lo hian an kal zaih zaih mai a ni. a chung kan thleng a a chung pawh a lo lian khawp mai a a chung hi hei ka la kal ngai bik loh avang hianin khaw nge ka thil lei na tur ka duh lampang khaw nge awm ka tia ka hawi kual nasa khawp mai a a len len ang hianin a awm ve a noodles te enge snacks ho lampang te a awm nalen. Hian ka en a e hei ka kawk zauh mai ka hmu ta ni hi chang ka pi hian in enge wine te in test tu em ma lo tia a kan duh lo mai nge kan tia kan kal a hei lo tam khawp mai a wine ho te hi hian gift tur ang chi te pawh hi rem chang khawp mai hei ka chhel nu ho tur a chilo a nia hei hnal hnal mai a

Aw tunah hianin ka thil lei ho kha keimah in tih hianin pawisa ka pe dawn a tihian in ka thil lei kha. a bar code ka zawng a chuanin a bar code ah khanin tihan ka zu scan a ka thil lei pawisa a zat leh ka thil lei hming kha a rawn lang zel a tikhan a awlsam khawp mai a hmanhmawh thil tu a hnathawk te an lo indai vek bik lo a a lo zau si a tikhanin mahniin kan ti a polythene nen lam tian kan thun kan inthun vek a. A hnathawk te pawh an awm tho a hna tih duh chuanin hnathawk te counter pawh a awm a mahse tia mahni an tih mai hi awlsam a tikhanin kan thil lei apiang kha bar code ah khan tikhan kan zu scan zel a awlsam khawp mai.

Awle ka ti zawk kha tun chung video atana ka rawn tih chhuah theih te chu ni a, next video ah kan hmu leh theuh dawn nia u, milo like ula milo subscribe ve theuh dawn nia bye.